Hawi le hna, atutan cu Chinmi ahhin hi bantuk hi an um ti hnga maw tiah ka ruahmi pasalṭha Khai Mun Mang timi a konglam kha tutan ahcun kan ruah hna lai maw? Kan i hrawm hna lai i. Hi Khaihmun mang timi hi a min vun chim in hin khoika peng dah a si hnga ti kha a theimi zong tampi kan um kho men. Kan theih dih bantukin a rak si i a tuahmi le a rianṭuannak le a sianginn kainak le cun zei kan ti lai a degree a lak ning cun a rianṭuan ning le zumh awk tlak a sinak Pathian ai bochannak te bantuk te hna pawl rel tik ah hin khuaruahhar minung bak hi a rak si ti si. I hi a tuanbia kan vun thok hlan te ah hin hika kan YouTube ah hin Laimi kan tuanbia le kan nunphung pawl kong te cun kan holh le kan ca ha pehtlai in kan nunphung kan biathuk holh thuk pawl kong he pehtlai in khan ka zawn hin kan rak i share lengmang nak a si. I Nifatinte nikhat ni in Ningani tiang zanlei nazi pali in panga karlak ahhin live in kan rak chim pengnak a si. Uar phun a huam phun a si ahcun hika zong hin rak i cuang ve law bantuk kan tuanbia le kan nunphung kong ha pehtlai in tampi knowledge nei chap ve lai theihhngalhnak lei ah nei chap ve lai ti zong kha a hmaisa hun in sawm taak kan duhmi a si. Atu hi kan lai a chia ngai i ka lai tla pah lengmang i rak ka theithiam. pah te ko law lai kan ti hnga dah. kan program kan thok colh lai i ka chim cang bantuk in uh, pu khai mun mang timi pa hi uh, khuaruahhar bak a rak si zeitluk in dah uh, pasal tha chinmi ca pasal tha i zoh chun awk tlak best men a i chiah awk tlak minung a rak si timi uh, kan zoh hlan te ah uh, Zei kan ti lai? A chuahkehnak te bantuk ma cun aa ngakchiat lio kong kha a hramthawk in a tawifiannak in kan vun chim lei i anih hi thongkhat zakua kum kul le kum li November ni kul le ni thum ah tidim peng Thuklai timi khua ah hin an rak hrinmi a si i a pa min hi Khaikhup a si. Cun a nu min hi Kim Zawng a rak si i i Thuklai timi khua tidim peng ah hin an rak hrinmi a si. Anih hi an hrinmi lakah unau chuak lakah pathumnak a si ti hi ngakchiat lio tuanbia kan rel ti kan hmuh khawhmi a si. Hi a ngakchiat lio ahhin hoi ti ko selaw a hmet lio kan ti lai cu teh. A hmet lio ahhin khoika dah cacawn hram a thawk kan ti si ahcun tidim le falam ahhin sianginn kai a rak i thawkmi a si i cu hnuah pin ulun ahhin siangsang run te university hoi te ko a si lo. Cucu a rak kai nain cupan ral a rak thawh ruangah hin ca cawng kho loin a rak um an rak um i cuah cun a rak i phuak fawinak cun a rak i ngol ti kha a sianginn kainak kong ha pehtlai in kan hmuh khawhmi a si. I Zeitik hrawng dah nupi a ṭhit ti cu thongkhat zakua sawmnga le kum hnih ah hin pi on zacin timi ha hin an rak i ummi cu ahcun fa pali an ngei ti si. Hi anih hi ka chim cang bantuk in Pathian a ṭanh ngaingaimi, biaknak lei ah tha a pe ngaimi, biaknak lei ah ṭihzah awk tlakmi minung hi a rak si ti si. Hi A ngakchiat lio tein sianginn a kai lio tein ca a thiammi te Pathian zong a ṭihmi a si ti kha a tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi Laimi caah Chinmi caah rian a ṭuannak le cun a rank te hna pawl a rian ṭuannak kong kan zoh a si ahcun Japan ran lio ahhin tidim ahhin Bauthuam cin timi le cun ramuk bawi hna nih hin an rak tuahmi Chin Levy timi ah hin a rak lut ti si. Hi anih hi Allied Four ah hin hmasa bik a rak ṭuanmi a si ti kha si. Hi cun tidim ah hin an rak tuahmi Chin National Council timi ah hin lutlai ah U Vom Kau hau timi a konglam zong kan rak chim cangmi kha lutlai rak si cu lio ahcun cun chung ṭuan ah hin Pu Khai Mun Mang cu a rak si ti si. Hi Chin National Council ah hin Vom Kau Hau hi uh, lutlai a si i anih hi chung ṭuan secretary ah hin amah Khai Mun Mang ha rak si ti si. Hi uh, cu lio hin chungtel ah hin Pu On uh, On Ning ti a si i cun Pu Sum Mang, cun Pu Ngun Kho Thang, cun Pu Pau Za Kham, cun Pu Vul Za Thang le cun Pu Lian Cin Thang, cun ho ti si rih kan ti si cun Pu Kim Pyu an ti i Kim Pyu, cun Pu Lun Pum, cun Pi Khon Kho Cin, cun Pu Zucu ti si ahcun pu ngin zathawng ti bantuk te hna pawl kha hi chung ṭuan sorry member kan ti lai cu hi kha pawl ah khan an rak si ti si. Hi cu hnu ahcun bu thang zahau timi cun bu lian cin thang le bu ngawn cin pau nih hin an rak tuahmi Chin Defence Army timi ah le cun Chin Patriotic Youth Organization timi ah hin hruaitu ah a rak i tel ve ti si. Hi uh, hi bantuk i rianṭuannak a phu rianṭuannak ah hin hruaitu upa secretary te bantuk hin a rak i tel i cu ahcun ciban raldohnak zong hin biatak tein raldohnak zong ah a rak i telmi a si ti si. Hi Japan ral a vun daih hnu hrawnghrang a tuanbia kan zoh si ahcun thongkhat zukua sawmli le kum nga in sawmli le kum ruk kum ah Assam ram ah hin Selong timi uh, sianginn ah hin English high school ah hin tanghra a rak ong ti si. I uh, India ram Assam uh, Shillong timi Shillong timi sianginn ahhin Mirang ca bakin English in high school a rak awngmi a si ti si. Hi cu hnu ahcun thong kan zuko sawmli le kumruk in kum sarih kum ahhin Kolkata University a kai ṭhan i IA timi degree a la ṭhan, a awng ṭhan. Hi cu hnu ah zeidah a tuah rih kan ti si ahcun Yangon University ahhin a rak kai i thong kan zuko sawmnga kum ahhin a voithumnak bu lawng training zong ah A rak kai ṭhan, a rak i ṭhial ṭhan ti si. Ih, cu a dih in Second Chin Bata Lian timi ahhin Tat-Kachin Bata Lian ahhin captain rank in uh, rian, ralkap rian zong a rak ṭuan ve ti si. rianṭuannak a zoh tik ahhin a sianginn kainak le a rianṭuannak zoh tik ahhin pamen lo a rak si ti hi kan hmuh khawhmi a si. I a dongh tiang te rak ngai famat law a tanglei zong kan vun chim hna ahcun thongkhat zuko sawmnga kum sarih kum ahhin BA degree Yangon University ahhin BA degree a hmu ṭhan. I cu kum December thla ṭhiamṭhiam ahcun England ram Warramley timi ahhin ralkap lei cawnnak a pipi saya Kyan Mi Cohtin caan timi a pipi saya Kheya mi cohtin caan timi ahhin ralkap rian bak a rak ṭuan a rak cawng ṭhan ti seh England ram ah. Hi khatluk tiangin ralkap lei hin cawnnak sang a ngeimi hi nihin ni tiang ahhin keimah theih tawk ahcun Nihin ni tiang ti tikah atu ahcun ramdang lei ah US lei ti bantuk Laimi ralkap tampi an va um cang i hi bantuk cawnnak lei tin caan ahhin hi lio chan ahhin a rak za bak tinak khi a si. I mah hnu ahcun mah cawnnak a dih hnu ahcun a ṭhet ṭan Khe ah mi cawng mi Cioh Ayasi ah rian an rak kaiter ti si. Hi cu hnu ah thongkhat zakua sawmruk kum li kum ah hin ṭatzim hmu changtu ah an rak chiah i cun thongkhat zakua sawmruk kum kua ah hin ṭamh hnu rank in an rak kaiter ṭhan ti si. A rank bak kha tikhin ah an rak kaiter i cu ahcun fawinak kan chim si ahcun ah thongkhat zakua sawm sarih le kum kua kum ah hin Lieutenant Colonel rank bang in a dotdot in an rak kaiter ṭhan ti si. Rangkhat hnu rangkhat in an rak kaiter i Lieutenant Colonel rank tiang khan a dotdot in rak kaiter ti kha tuanbia kan rel ti kan hmuh khawhmi a si. Hi thongkhat za riat, thongkhat za kua sawmriat kum khat in sawmriat kum nga kum tiang hi Chin State People's Council Chairman timi ahhin Chairman a rak ṭuan i hi hnu i rian in a vun i dinh hnu zong ahhin ralkap ah a rak lut ṭhan ti si. Hi thongkhat zakua sawmriat kum hnih February thla ahhin Matupi ah Lairam aiawh in tuahmi Pi Dawng Suh thantar donnak puai zong ahhin a rak kai ve, a rak i tel ve ti si. I cu dih in Mindat ah uh, Tamadah bawi aiawh ah Lolaiyi Mokun uh, Ngun Cazaih timi kha uh, Mindat ah an rak pek ti si. Cu hnu ah thong khat cu kuwa sawmriat kum thum kum ah hin Falam ah thantar donnak ah a rak kai ṭhiam ṭhiam ve. Cu puai ah cun uh, Falam High School uh, Falam High School Diamond Jubilee ah zong ahhin a rak kai ṭhan ti si. Hi cu lio ahcun Thantar donnak puai hi lungrualnak langhtertu a sunglawimi puai pakhat a rak si ti si hi lio caan ahhin hi kum fatin te sunglawi ngaingai in an rak tuahmi puai a rak si i cu hnu ah Rangoon le cun Thantlang ah thongkhat zari uh, thongkhat zakua sawmriat kum li kum ah le cun thongkhat zakua sawmriat kum nga kum ah Hakha an tuahmi thantar donnak puai zong ah khan hruaitu in uh, a rak i tel ve ti kha uh, kan hmuh khawmi a si. Cun uh, Union Days uh, discussion biaruahnak zong ah hin siseh cun Sangai sianginn ṭumnak puai zong ahhin a rak kai ve ti si. I amah chan lio ahhin February ni kul ni ahhin Chin State Day timi le Chin National Day ti hi biatlangpi tar in an rak tuahmi kha a si i Hakha i Vomtu Mawng cerhmun ahhin an rak tuah tawn ti si. I Pyine Pyitukhawng Sil Okawṭhah min in amah zong nih hin hi lio caan ah hin vuamtu mawng Hakha i zei kan ti lai Chin National Day biatlang pi tar in an rak tuahmi ah hin bia a rak chim lengmang ve ti si. Hi a tuanbia rel tikah hin hruaitu ah hi lio chan ah hin a rak si tinak kha si. Hi matupi peng thongkhat zukua sawmlet kum hnih January thla siatlai Tanglai sianginn timi hunnak puai zong ah hin amah he rianṭuan hawi hna he a rak i tel i bia zong a rak chim ti si. I anmah lio chan ah hin miphun min kong ah buainak zong a rak chuak i i khuangsai timi min hmang zong in mah lio chan ah hin Thado Kuki Chin Pawl telh in hin hman ding tiah thongkhat zakual sawmriat kumli kum ah hin amah nih hin bia a rak chah ti si. Hi cu hnu ah thongkhat zakual sawmriat kum thum April thla ah hin vanlawng in Tamadah Sanyuj timi cu Hakha ah an rak phanhpi i Pyine Pyituh Khawngsil zung ah hin meeting an rak tuah ti si. Hi meeting hruaitu ah Mecia air timi a si i amah Khaimun Mang timi hi le cun Captain Thla Mung le cun Pu Kei Khuai Shing nih hin Chinram le Chin miphun caah an duhherhmi vialte kha an rak chim ti sehmah i Pyine Pyituh Khawng Silzung meeting an rak tuah lio ahhin Tamarah

Cu hnu ahcun zei na si kan ti si ahcun anih hi tidim lei kha a si i Tamarack a thaizing ah Tamarack cu tidim lei ah a lan i mah zong hin amah nih tidim kongkau he pehtlain biatak tein tidim ca a herhmi zong kha bia a rak chim ti si. Hi a tuanbia hi chim ahcun a sau taktak khi si. Hi a rianṭuannak hi dikthliar tein kan vun chim ahcun chim cawk lo khi a si. I a bik a bik in a rianṭuannak kha tutan a tawifiannak in kan vun langhtermi kha a si. Anih hi a thi cang. Thongkhat zukual a sawmkua kum ah hi February kul le nithum ni ah hin a rak thi. A sertu Pathian sinah adin ti hi tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi Pu Khai Mun Mang hi a rianṭuannak zoh tikah hin a tam taktak khi si. Hi Laimi ahhin hi tluk hi Chin pasalṭha hi amah tluk hi mi tampi um hna sehlaw zeikanti lai kan Laitlang kan Chinram hi zeitluk in dah a rak i sersiam hnga ti tiangin a tuanbia an ṭialmi a si. Hi ka bia kha kan i hrawm khawhmi sehlaw hnu zong hi bantuk hin Chinmi ca a philh awk a ṭha lomi kan pu kan pa hna an tuanbia zong kha kan i hrawm hna lai. Cun Laimi kan tuanbia pawl theihtlei tete, kan nunphung kong he theihtlei tete, biathuk holhthuk pawl kong he pehtlai in theihtlei tete zong kha hikang kan i share lengmang lai caah hin uar phun a huam phun a si ahcun kan YouTube ah subscribe rak tuah ve law thazaang rak kan pe ve, rak kan leng lengmang ve ti zong kha a donghnak ah vun in cah chap kan duhmi si. Mah vial cu sari seh law, chun ṭha mong ṭha. Bye!